Topic iyi inonyanya kuaplya kazhinji kazhinji kuvanhu vari kunobhuka kumaprivate because recently there have been a surge yemaprivate homes uh, matenant homes masurgeries akawanda ari kungobuda pakawandisa and here are a few things that you should look at kana uchiconsider kuti nzvimbo iyi ndopanda kunobhukira eh, uyezve ndopandichasvarira and chinhu chandinoda kumenshena ndechekuti a place inosongonzi this is place yakanaka kuti iwewe uzvarire if that place is safe and safety yatinenge tichitaura ndeyekuti pachazova nemagood outcomes here amai nemwana pachabuda zvakanaka here and zvinhu zvese izvi zvinenge zvichienderana nemanagement yawapiwa ipapo so we have to look at all of that including ukuti how prepared are they to manage an emergency do they have mafacilities do they have the equipment yekuti kana pachinge paitika emergency vanokwanisa kumhanya mhanya so uri kunopinda iwe kuti ukwanise kuona kuti nzvimbo iyi inoita kuti ndiizvarire of course unogona kuona maphotos online ukabva wanakirwa nemaphotos of course unogona kuona mareviews but unogona kuona review one and review one inokuudza kuti a ah, kwagood midwife uku kwaita chipatara chakanaka aisiyo review yaunofanirwa kushandisa yoga kuti hazveshuwa ah, ndofanirwa kutoenda because linda akati kuri kuzvagwa zvakanaka because pamwe ndiye ega akawana maservices aripo saka mareviews ako anofanirwa kuti one day from a lots of people handiti ka kuti uona kuti zveshuwa uku kunodii kunozvarikira then you unopinda muenvironment unopinda muchipatara pacho chipatara icho pachacho kana kuti ematenity should shout you are welcome uchinopinda iwe wega uchisvika pane imwe nzvimbo yaunoona kuti there is some ora yekukuwelcome uchisvika panzvimbo kwete kuti uchisvika panzvimbo yacho unongoona kuti akaenvironment ah, kari creepy and kari if your heart is telling you no then it's a no handiti ka pane imwe pekuti panosvika pane masimbwa mheno masimbwa german shepherd mazii at a hospital masimbwa mahombe and they are all over the place chero ane tambo mamwe achona anatoitira pupa apa mamwe atodaiwo izvozvo zvimwe nezvimwe zvinhu zvokutongotarisao of course is for security reasons but at times zvinogona kukuita iwo kuti usafile comfortable and as you enda muchipatara how well do they welcome you how is the reception uh, towards you paunosvika uchivamhorosa vari kukupindura sei because weve uh, tinonzwa zvinhu zvakawanda amuchipatara ah, muri kubatwa rahafu manesi chino chino chino chino so how well is the reception kana vachitaura newe and if youare asking questions and if youare showing interest yekuti you really want to be book at their hospital how well do they welcome you and environment yacho uchipinda uchiitarisa makamboita sei handitika at first glance urotopinda cleanliness because chipatara chipatara we don't tolerate date in a hospital saka cleanliness environment yacho nani yakamboita sei hamuna dust here muri kufemeka here hamuna zvimaruva zvakangozara pese pese bcause maruva afanira kutombowandisa wandisa muchipatara the source of infection handiti ka and then mibhedha yacho yakambomira sei handiti mibhedha yacho yakamira sei and how is the bedding uri kuona bedding yacho sei usati watomboenda kumberi ndovandataura reception ndataura futi nyaya yebedding and cleanliness handiti kam then mimwe nyaya iripo ndeyekuti you have to ask questions handiti you have to ask questions kuti orit ini ndoda kuya kunonyoresa nhumbu ndichaonekwa kangani pandinoonesa nhumbu because protocol yoanc inotaura kuti a woman shall have at least eight visits kusvika anonyoresa that is kana iri normal pregnancy isina macomplications saka iwewo uchazoonekwa kangani uye uchange uchionekwa nani handiti ka pane here qualified staff yakakwana qualified staff you're talking about the doctor there the gynecologist there of course handiti ka you're also talking about the midwives us handiti pane here maqualified and experienced midwives panzvimbo pacho vanokwanisa kuzokuassista in case The doctors get busy. They get busy, those guys, the gynecologists, they get eight times they get busy. Unosvikewo uri mulabor. Pana midwife here vari experience vanokwanisa kubatsira ende vachakubatsira mune zvakanaka necare yawanga uchiexpecta. You have to look at that kuti staffing yacho yakambomira sei pane zvakakwana here kana kuti uchange une munhu one kana kuti zvichange zvakamira se so get a picture of all of that ndokuti ukwanise kunge uchiziva kuti will you be safe pauchange uri panzvimbo ishi handiti wozoti uchionekwa kangani handiti ka then wochizoziva labor and delivery yacho musi wacho uchadeliviswa nani ndozvatachitaura kaizvo uchadeliviswa nani process yacho inofamba sei then wochibvunza nyaya yemaemergencies funza kuti in case of emergency what happens do they have maemergency facility at their home or at their clinic vane here maemergency facilities orit ngatiti mwana azvarwa azvarwa akasachema do they have zvinhu zvinoshandiswa equipment inoshandiswa for resuscitation vanazvo here zvinhu izvozvo that you should put into consideration ngatiti iwewe you have an abnormal pregnancy waita preeclampsia waita eclampsia wafita do they have the emergency drugs kana kuti vanhu vashamhanyiswa kuti vanotenga iwewe uchingodeteriorate handiti zvinhu zvese izvozvo zvinenge zvichida kuti zvinge zvichidi zvinge zvichikonsidwa Alright, ngati tinhumbu yakwewo yaramba kuti ive izopushwa and yawanziwe wakufanira kuenda for C section. Do they have an operating theatre ipapo? Now, if they don't have all of these, what then do they do? transfer system yavo referral system yavo yakamira sei do they have an ambulance ipapo ichakutakura kana kuti iwewo you shall have kuti uite figure out kuti ambulance tichafamba sei handiti ka then of course tomboti zvafambawo zvakanaka ee zvemameals tinodyawo chii muchipatara menyu what do we also eat mm. zvinoda kubvunzwa but before that you will also have to talk about ask about the eh, investigations that they carry out inin i have always said kuti mudzimai ane nhumbu anofanira kunge achitawo mainvestigations tinoda vana fbc tinoda vana hiv test tinoda vana syphilis test toda vana resus factor toda vana blood group toda vana hepatitis tinoda maultrasound scans ask about these investigations are they done on thus that facility kana kuti uchaitira kumwa then wadaro iwewe ask about zvinoita mari

are there any extra cost pamainvestigations ana achitaura aya pane here zvichawedzera you have to know about that handiti ka bcause nyaya iripo ka haisi nyaya yekuti kaprivate aya kakachipa maningi aka ah, ndakazoenda kwasister mupinda ku the good midwife ah, the good midwife clinic ah, kaprivate kavo kakashipa kari kuita hundred but wazoita emergency unopinda mu 1000 kana kuti unopinda mu 2000 you would see kuti cheap eventually becomes expensive so for you you have to actually dig dig dig dig anditika woona kuti ndiyo here um, medical center ndiyo here maternity home ndiyo here surgery yandiri kufanira kuti ndinge ndichinozvarira if you have an abnormal pregnancy you definitely need a gynecologist gynecologist wacho achange aripo here kunge achikuona kunge achikumonitor pregnancy yako so these are all some of these things zvaunofanira kunge uchitarisa ende wotarisa affordability kana chiti affordability is actually a very subjective matter affordability is a subjective matter because what is affordable to me kana ukanzi 20 dollars i afford someone out there doesn't afford 20 dollars kana kukanzwa right the, to book and kunozvarira pachipatara pa its 5000 indogona kuti mm, mari yakawandisa but to some, to some people achingotobudisa 5000 itoripo cash not on medical aid cash anayo so affordability itarise and affordability haisi yekutswinyidzira kuti ndoda kuti unozvarira kuprivate wobva watswinyidzira kudaro kumba kwobva kwasara kwakadhakwa saka